Divê tenhîn gelek çiyar bin kesek çi peywendiya li gel negire de tu bi êk carî ji vêrî nederkevî. Dê wisa bît ez benî. Apo bîst û bîna rosî bîn ne jû re eşkence danê. Xulî pê wera. Hîn çend di me jî hişkin. Min barî bi hewa nema. Ez gelekî mecêj bûm. Min nediyawiyê ez pal dayim bo vî karî wab demen Yasîn. Min nediya nexweşî bige te wana. Ew ê bêşerm û bêhest û sozin. Hey xolî bi serê te were. Eger destê wab te re geşt ba, tu ne têlo hesax. Ma tu nabînî ew tirsin ku tu wab dehin Yasîn. Serarayî vê çendê te divit ew te qurtar ken. Derkevin. Les. Lezê bikin.

Ne, bîra min xwe bi tiştekî nayê paye bilind. Nexêr, bîra min xwe bi tiştekî nayê. Ez dê harîkariya te kem belkî bîra te bêt. Min çi nekiriye. Boyer bike min çi nekiriye. Hîn dê çil bike. Ez hîn bît kevîn min certe nede. Ma min çi kiriye. Ez hîn bît kevîn min certe nede. Hîn bît kevîn min neêşînin. Ne ez çi dizanim. Hûtî var. Ey paya bilind! Var biçe çi bî tiştî nizanim. Lê boş min çend sede. Ne! Paya bilind bû dîvar. Bêjê bila min neişîne. Ez gelek yê tirsim. Ne! Ah!

û min ev kare derdî Newrozî têngêşe kir. Bi Newrozî nebû çimkî ew tirsiya berê xwe piştî kir Şewrazî ket. Pîla nabû ku ez şerîf keve nav xwarina şaha min hewtibî de û vîna rojî kete nav şerabe wî de. Ez razî bûm ku vî karî bî. Belê pa bî Newroz ne ev kare neke. Tirsiya ew kir ser mêza xwarinê. Ji ber hinde pîlane serneket. Ey ger bîna rûsî me ne gêr ba. Min ke ev kare da bi dimayîgê. Çi tişt bi welte kir tu peşîman bî û paş te şahagîya darkir ser wê pîlanê. Çunkî çunkî hindî min bi jiyê xwe gulê bûy ku şahid Misrî wekî xudawendan e û çê nabîtin xudan bihêne kuştin. Ma ne wisa ye. Ewana her duka bibene zîndana giştî. Çimkî em dê pêdvîwan abîn û ew dê bine dîdevan bo evê kêşê. Yê hişyar vî kes navê ev û pîsî û bînarosî û cihê wan a nezanît. Çimkî jiyana wan ya ketiya di matirsiyê de. Ser çava, paya bilind hêja, kilvî bikeyn. Ewî bihêlne zîndana takekesî ve. û kes gel wî neaxivît. Tok wer bijme şaha em min hew dibî. Yo zersêfî kî ve ye? Min divê dest wî bibînim. Gazî ke yo zersêfî. Ne, ne! Min divêt ez wî ji dîr ve bibînim. Baş e paya bilind. Fermo digel min were. Hemî zîndanî gelek heşî û zer sîfî diken. Hemî heşî û zer sîfî diken. Belê pa û heş hemî kesa naket. Ewil dîfûya rêzgirtin û piştgîriya kesên bê desthilat diçît. Hemî de malpersingê sitemkaran û zordar û xwe mezinkirîya dirawistît. Her dema ez berê xwe dideme yo zersîfî, tinê tiştekî ez dibînim, yanî harîkariya zîndanîya diket, yan jî yê şîreta lê diket. Min gelekî vî bî vegirê dabûn. Belê pa wan nehêla. Evrikê kahinekê peristgeha Amonî bi navê Kîmonî seredana zîndana Zawî ra kir. Û zêre vanê zîndana zawî ra pê girt bo ne biryarêt mi bo girtina wî. Demê min ev çende zanî ez piles çûme zîndanê. Û Apo Pîsî dan pê dan kir ku ewil bin fermana Elix Mahoy bo demêl vîya metirsîyê bixtel ser jîyana şahî. Û ewî bîna rûsîna wil gel xwe bê razemendîya wî. Swasa Hizir dkem ku demî hatî em ser perêzgehê da bigirîn. Ez bijim ya bi zehmete ku em sanahî bi serkevîn ser perizgehê. Ew çinfî samanê mazinê perizgehê leşkereke mazin berhevken ku bi sanahî bişêne li ber singê me birawustin. Ez hizir kem ku pitir ji deh hezar kesa dê di vî şerî de hêne kuştin. Cenabê şahî, ya ji min ve em neşên buhayê Amonî li dev xelkê kêm bikeyn ma ne husa ye? Ba em çi bikeyn?

Çunki ew dê bine dîda van û belgeyên saxit destê me da. Ta ku ew deme dîtin. Dijî vê çendê nebe bab, PSBM derfetê nedeyne kahana ku leşkerekî amade bikin. Min pîlaneka bû kahanê di perestgehê heye sîvî darim zîtirîn dem ew derfet bihêt ku ez cêbecihê kem. Hizra min ew e tu wan kahana bînî daxwaz keye vêrê û wan zîndaniya jî bînî daniye bersînga. Piştî ew di wê bersîngirtinê de û danpêdanê bi Hizra perestgehê dikin. Hin şenwana hemiya li vêrê bigirin û pêk carî firêkene di zîndanê ve. Dê li vêrê serê wan jê vekein. Boçî zîndan? Nexêr ez nergiya retina xînê me. Girtin û zîndankirin bes in bo nehêlana pîlanê di wan. Ew dilê nermê di sîngê cêgirê şahiyê genc de çija re razî nabitin ku xîn bihêta rê din? Belê ba çare çi ye? Çi dibît çaksazî bikevne karên desalatdara demê ku nehbara siza dem. Ez jî li ser vê çendê li gel boçuna em min hewte bê genc im. Çunkî eger Apopîsî di ber singirtina xwe de danpêdan kir gel kahina, li wî demî her tiştekê me bivêt em dê şên gel wana kein.

Çi çêbûye? Erê tiştekî nî heye? Deng û bas yê gihiştîne min ku Yozarsîf yê dixweştirîn kawdan da dijît û rojê tu yê dixweşiya da diborin. Te ageh ji bê çendê heye? Ev rike min bî bîka çavê dixwe dît. Ku ew yê bûye ronahî bo çavê di zîndaniya. Û zêre van ew yê kiriye harî kar di karobarin xwe da. Belê pa pêdivî bû. Ew hat ba sizadan û êşandin zîndanê ve. Erê tu hizirkê ku te yo zer sîfê girtî û dest û pê tu yê zincîr kirîn. Belê pa tu niha diristî û te yo zer sîfê qurtar kirî ji hev pişkiya xwe. Û zîndana zawî re ya bûyî bûye baxçeke bi hin fireh. Ewî ne bes rêveberiya koçka min dikir, belkû nûkeyê baştirîn şêwe rêveberiya zîndanê jî diket.

Tiştek çê bûye xotîn? Me gelek pîlan danan belê sernegirtin. Çi cara yû zarsîf razî nabît xwe bi dest min ve berdet. Heta nûke wusayê hizet ket ku êd bin sizedana me ve ta ku razî bît xwe bi dest min ve berdet. Ez bêjim te zî konî şonê şikestinê li dev xwe peyda kirin. Weş to gelek rêkit beramberî me moy xatîna min. Eger tu wek û xwe damiya bi ageh bî ji wê berpirsatiya xwe, encam şêdborî baştir nabin. Her tiştekî ez bikem xatîna min tinê merema min razîbûna te ye. Wiha tiştê min divê tenê ez bikem. Tinê ew e ez bişim hemî hîviyê di xatîna Zileyxa bi cih bînim. Êdî baş e. Xwe bi xem neyê xe. Ew çê ziret serê te da têt û çît. Nêlez, zîndan bi selametî ser û